Бер, ике, өч. Бер, ике, өч. Бер, ике, өч. Yes! Әссәламә галәйкемнәр, җәмәгать. Сәлам, дуслар.
Башлыйк.
18 декабрьдә э, безнең бөек артистыбыз э, СССРның, э, Россиянең халык клоуны Юрий Никулинга 100 яшь тулган булыр ел. Ә? Менә нәрсәләр әйтә аласың син әлеге артист турында, Юрий Никулин турында? Иң шәп артистларның берсе, минемчә. Килешәм, килешәм һәм э, Аның кебекләр бар микән хәзер? Менә хәзер әгәр дә без үзебезнең артистларны әйме күз Саны алдына китерсәк, китерсәк, әйе, мәсәлән, Хабенский, әйме безнең. Шәп артист икән ул төшә. Безруков, аңа тиңнәр юк дибез. Әйе. Ләкин килешәсеңме, менә бу безнең совет заманындагы артистлар барыбер үзгә урын алып тора шулай бит? Әлбәттә. Аларны һәркем белә, аларны һәркем ярата. Аларны һәркем карый, тыңлый.
Никулинны яратмыйбыз дигән кешеләр юктыр ул, минемчә. Ну, Шулаймы? Тук, әйтеп кенә карасыннар инде. Мен, әйе, әйе.
Болай дип әйтергә дә куркыныч хәтта. Әлбәттә, бу әллә ничек булып китәчәк инде. Йөри, йөри, не күрмим, минем яратмаган артистым дисә инде, аның үзенә дә хәтта начар булып китәчәк бит. Әйе, шундый башы авыртачак, шундый ойрзы белән авыртып китәчәк сразу же, беләсең? Ә менә мин башта әйткән артистлар, мәсәлән, шул Хабенский, Безруков, анда башкалар, әйме, аларны чынлап та аларны яратучылар да яратмаучылар да бар әйе ә менә безнең совет чорындагы артистларның феномены нәрсәдә икән Аларны хаммасы да яратты хам яратачак. Менә алар менә шушы феномен нәрсәдә? Аларның үзләренең кешелекле булуында, гади булуы, гади булуында бик гади булу. Һәм шундый кызыклы гына биографиясеннән, Юрий Никулинның биографиясеннән, автобиография, автобиографиясеннән шундый кызыклы бер мәгълүмат. Фронттан кайта Юрий Никулин. 7 ел хезмәт иткәннән соң. Кайтып, телефон янына килеп, шалтырата. Әти, әти, Юрка бу, кайттым мин ди. Ә, кайттыңмы? Ярый, ике сәгатьтән соң синекеләр уйный диде. Өлгерәсеңме? Трубканы куйды бу шапты, әти, әти әнисе белән күрешеп, әтисе моңа, оказывается, билет алган була. Спартак белән Динамо матчына. Ул Динамо өчен җанаты. Күрәсең ничек? Ул әллә икенче таймга өлгерә инде, ләкин өлгерә һәм командасы җиңә. Сугыштан соң инде күрәсең нинди шундый теге. Гаҗәеп легендар шәхес. Бәк легендар шәхес.
Ә менә минем яңалыгым, беләсеңме, Роберт? Юрий Никулин дәрәҗәсенә үк бәлки күтәрелмәгәндер дә ул, әйме? Ләкин шулай ук бик талантлы һәм А, билгеле актер турында булачак, ул Леонардо Ди Каприо турында. Ой, ой, ой, ой, ой, тамырлары Әйе. бит аның Россиядән бит. Әйе. Леонардо Ди Каприо а, бер басмага үзе хәбәр иткәнчә, бозлы күлгә сикереп, бер а, шунда суда батучы этне коткарган икән. Менә шулай.
Мондый видеоязмалар хәзер еш очрый. Минем лентада, Instagram лентасында. Һәм кәефне күтәрә. Карыйсыз икән, мәсәлән, төшеп китә икән теге суда, боз өстендә, боз катмаган аның, теге юка гына боз өстендә. Йөгереп йөргәндә шунда бата да һәм күреп алалар моны. Берәү генә түгел анда, хәтта анда шундый чылбыр-чылбыр тезелеп-тезелеп кешеләр этне коткаралар. Матур күренеш. Әйе.
Беләсеңме, комментарийларда да комментарийларда да моңа игътибар итәләр. Әлбәттә, Ди Каприоның бит тиздән яңа яңа фильмы чыгарга тиеш. Шуңа күрә, әйе, премьерасы булырга тиеш. Шуңа күрә дә менә шушындый яхшы гамәлләре белән ул менә мактанырга булган диләр. Хайп ясый инде, аны хәзер хәзерге тел белән әйтсәң, әйе. Шул. Миндә киләсе яңалык. Тукталасы килмәде ул яңалыкта, ләкин нишләтәсең инде. Хәзер бөтен ленталарда шуның турында гына сөйләделәр инде. Нәрсә турында икән ул?
Карыйк әле синең лентаңда нәрсә бар икән. 2021 елның 11 маенда Илназ Галәвиев 175 нче гимназиягә һөҗүм итә. Аны тоталар инде, токарлыйлар, әлбәттә, һәм ничә ай үткәннән соң Илназ Галиев әле яңа гына бу атна атна атна уртасында, теге атна уртасында үз гаебен таныды. Һәм имеш зыян күрүчеләр зыян күрүчеләрдән гафу үтенде. Менә. Әлеге э, видеоязманы күрдеңме сен аны журналист сорый? Илназ, тавышы калтырый калып, Илназ, тебя там кормят? Синең анда хәлләрең нормальныймы? Бу, бу нинди сораулар соң инде? Мин шаккаттым әз генә журналистны. Журналист курка-курка шул сораулар бирә. Гомумән белә бу гафу үтенү хәзер кемгә кирәк дигән шулаймы? Бу турыда нидер әйтеп тә булмый, чөнки бу гимназиядә һәлак булган балалар арасында минем танышларымның да бер туган сеңлесе укыган иде. Шуңа күрә мондый югалтуларны бернинди дә, ул әгәр дә көн дә гафу үтенеп торса да, инде хәзер мәгънәсе булмаячак. Таныды.
Шул шунысы менә ни мөһим барыбер үз гаебен таныды. Таныды микән ул, әллә утыртканга күрә таныды? Әллә инде таныттылар микән? Әйе. Әйе, менә шунысы менә безгә. Гафу үтенергә мәҗбүр булмаган микән бу, әллә бу ихлас сүзләр булган микән аның? Бусы инде Башка сорау, ләкин аны гомерлеккә утырттылар дип ишеттем, менә. Гомерлеккә. Роберт, син яңа елга Әй. нәрсә алырга теләр идең бүләккә? А, Һәм хәз- сиңа гомумән бүләк бирәләрме?
Дәүләт Ой. дисең бу? Юк инде, хоть кем булсын шунда. Күр әле, нинди бүләк теләр идем мин хәзер. Давай.
Син, ну, ну беләсең, ну, машина кирәк, нишләтәсең? Ниндине алырга теләр идең? Бүлеккә. Хәзерме?
Әйе. Менә нәрсә?
Лада да ярыймы?
Ярый.
Бирегез әле. Бирегез әле, пожалуйста.
Ну, хәл прикинь, син Лада да ярыймы? Юк, Лада ярамый. Дурак, монда сиңа бушлай бирәләр бит. Ә, ярый икән. Шундыйрак сүтәмендә. Әйе. Дисәләр, әлбәттә, алыр инде. Яхшы.
Ә, син менә э, икенче сорау бүләкләтә алырга теләриеңме, акчалатамы? О, син миңа кара, кара, кара. Нинди вариантлар тәкъдим итәсең? Ә, Юк, син уйлама. Монда суммасы бер үкме шулай теге ә, ваз бәясеме? Ә? Ну, Шуны шулай булсын ди. Ярар, әйдә, онсы мөһим түгел. акчасын алар инде.
Акчасын. Ә не, не өчен? Чөнки ул акчага син машина алмас идең. Алыр идем. Шул акча тегене түләп, кыйбатлысын алыр идем. Кредитка булыр. Менә күрдегезме, инде хәйләкәр кеше бу. Синең кебек хәйләкәр. Синең кебек хәйләкәр россиялеләр 20% икән. Менә нәкъ менә шуның кадәр кеше э, яңа елга бүләкне акчалата алырга теләр иде. Менә шулай. Менә күземдә акча доллар булырга тиеш знагы.
Менә шул. Ә син, син үзең нәрсә алырга теләр идең? Миңа, Машинамы, акчамы?
Миңа аның акчасы белән бүләгеннән кала игътибары кадерлерәк. Чынлап. Все, моннан соң тапшыруны ябабыз.
Юк, чынлап шулай бит инде, Роберт. Сине сине менә хөрмәт итеп, сиңа кемдер менә үз кулыннан ясалган чыршы рәсеме бүләк итсәләр дә, барыбер Кәефне күтәрә бит инде. Әлбәттә, тукта, менә мәсәлән, һәм мин моннан студиядә чыгам да, имам, миңа киләләр әйтәләр, Роберт, э, бу синең машина, э, бүләк итә миңа, имам. Мин башта, тукта, мин Син кем? Нәк син теләгән кып-кызыл. Ә, юк, мин кызыл түгел инде. Син теләгән ди. По Фрейду, әйме? Ишеттегез бай ба? Кызыл машина теләйм. Кызыл машина теләйм. Не, чыгасың, чыгасың да монда студиядә, не, сиңа бүләк итәләр, менә, э, син Роберт Исламов, мен әйтәм, әй, мин Роберт Исламов, мен сиңа ачкычладыдан. Мен әйтәм, тукта, тукта. Бу инде теге не, машинага карый дип уйлый бит инде, мин, юк, мин ачкычын алып, син кемсең, дустым? Ага, кирәле бер кочаклыйм әле сине. Кирәле бер кочаклыйм әле, чорты матери аның ачкычын, машинасын. Менә бит, кара, кара ничек игътибар итә миңа, әйбәт. Эй, аңлый торган кеше түгел бу. Машинада потом беренче скорость. Кайсын эләктер. Мин сине хәзер Арчага алып барам. Арчага?
Ой, Арчага дидем ба? Ха? Арчага барам. А, яхшырак җир юкмы? Ә Алла да бит Арчадан кала җиргә бармыймы? Кара, кара, гүзәл, гүзәл кара дишли. Гүзәл. Синең яраткан хайваның.
Атлардыр. Мөгаен. Инде минем дә атлар. Ләкин менә болыннарда, кырларда йөгерә торган атлар әйме? Матур аталар. Ә менә Бауман уртасында йөргән атлар сине кызыксындырам әз генә булса да. Мин бу яңалыкны күрдем инде, укыдым мин аны, әйме, Роберт. Бу гаҗәп бу. Безнең тамашачылар беләдер инде ни турыда сүз барганын. Шулай бит инде. Авылдан килгән бер әбигә оныгын шушы ат янында фотога төшергән өчен, шушы ат киемем дип әйтик инде әйме килгән егет бәйләнә башлый алаша алаша алаша дейік әлі біз алаша дейік әлі алаша юк тукта бәлкем биядер ул әйме кем белә аны ә теге не гамәлләре биянеке кебек әйме шул боларның артларыннан йөри Акча түләрбез. Акча сорап әйбер.
Тегеләр, э, тегеләр акча юк диләр, бу әйтә инде боларга. Тогда удалить дип бетереп атыгыз ди. Тегеләр бетереп аталар ди. Юк, сез бетереп атмадыгыз ди тегесе атып. Бетереп атмадыгыз. Кәр җинегезне карагыз әле. Кәр җиндә калды. Бездә кәр җин юк. Юк, ә менә кара әле, ә э, закон ягыннан караганда, ул менә аны таләп итәргә хокуклы идеме? Мәсәлән, кешенең телефонында фотосын бетерегез. Болар бит инде кешесенә карап күрәләр бит, болар бер нәрсә дә эшли алмый. Болар димәк бәйләнәләр инде. Без беләсеңме ничек от, болардан отмазываться итәбез? Ничек? Минем дустым. Сөйләде, әгәр дә болар бу бик кызык. Вообще кызык. Без белән мәсәлән барабыз. Лайфхак. Ә, без мәсәлән болай барабыз, ул минем зур гына бер дустым шулай барабыз ди, әкрен генә. Тегесе килә безнең янга. Давайте обнимемся ди.

Не, аны теләгем юк әйтергә. Мондасын да син әйтте. Ха туры килә инде. Әйе, мин бокс хәер.
Һәм чираттагы яңалык. Әлеге дә баягы коронавируска каршы вакцина белән бәйле булачак. Хәзер аны менә яшүсмерләргә дә ике этапта ясата торган булачаклар дигән хәбәр булды узган атнада.

Һәм менә бу вакцинаны алар әти-әнисе рөхсәтеннән башка ясатырга тиешләр. Ләкин балага 15 яшь бар икән инде, әти-әнисе рөхсәт итмәсә дә, каршы булса да әйме, бала үз теләге белән бу вакцинаны кадата алачак. Ә, әгәр дә теләген белдерә икән, әти, әни, мин ясатам. Улым, Все, булды, Халит.
Миңа 15 яш. Миңа 15 яш, сез миңа монда баш миемне тегене кәтмәнләп утырмагыз. Роберт, безнең яңа елга кадәр ничә көн калды әле? Так, 11.
11 көн калды. Ә син якыннарыңа бүләкләр алып бетердеңме әле? Юк. Мин... Син акча гына бирәсең?
Мин акча да бирмим, мин бүләк тә бирмим. Мин менә шундый менә кыргыз, усал. Мин. Рәсемдә ясамыйсың?
Баксаң, мин ясадым рәсем аларга. Былтыр.
Быел да шул рәсем ярап тора ди. Төсләре уңмаган микән әле аның? Башта тикшерәм, ул теге рәсемнәрен саклап калдырдылар микән алар? Соң сорам. Буяктан тикшерәләр икән. Кызларым минем.
Кая мин былтыр бүләк иткән. Былтыр ясаган чыршым кайда? Юк, рәсемем.
Китереп бирәләр миңа. Карыйм. Нинди шәп, матур рәсем диям дә аларга. Мәгез сезгә яңа рәсем. Шул ук язым, ләкин теге яңа төсләр Ә белән. үзе яңа елга машина алырга тели бүләккә. Аны миңа беркемдә бүләк итми, шулай ук. Ә гомумән синдә Юк, менә яңа ел әлбәттә, юк. кәефе бармы әле, Роберт? Беләсеңме ничек? Ә, Яңа ел кәефе минем ә, шул бер 25-ләреннән башлана ул. Беләсеңме ничек? Ничек 25, 26-сыннан менә, 20, 25, 26-сына шулай күчә ул. Сентенте музыка уйный башлый башымда шулай. Сентенте трикпеппе йөгереп йөрим инде мин шулай. Ә гомумән, әгәр дә сез урамда биеп йөрүче менә шулай итеп та-та-там, та-та-там дип биеп йөрүче Робертны күрәсез икән, бер дә аптырамагыз, димәк, аның яңа ел Кәефе.
Әйе, сез үзегез дисез. яңа ел кәефе башлаган. Әйе, монда нишләтәсең инде? Монда бары тик миңа карап шулай ук йөгереп йөри башлыйсың. Ля-ля-ля, ля-ля-ля.